Сәлам дуслар. Э, менә без шәҗәрә э, өйрәнү сәнгатен, аның ысулларын курсын дәвам итәбез. Бүгенге дәрестә без генеалогиянең э, генеалогия һәм ДНК тестлар, ничек заманча технологияләр гаилә серләрен ачарга ничек ярдәм итә. Генеалогиянең традицион методлары гасырлар дәвамында архивларны һәм телдән килгән риваятьләрне белән чикләнә. Без 21 гасыр вакытында яшибез, глобализация вакыты һәм без заман белән бергә атарга тиешбез һәм традицион методлар белән генә чикләнмәскә. Заманча технологияләр безнең ата-бабаларыбызны эзләү мөмкинлекләрен аларны киңәйтә. Ул да булса безнең менә ДНК-тест. Анда инде безнең еракта яшәгән, меңнәр ел элек яшәгән ата-бабаларыбызны, әби-бабаларыбызны белә алабыз. Гомумән килгәндә, ДНК-тестлар ул ата-бабаларның этник килеп чыгышын һәм миграция юлларын билгеләргә генә түгел, Традицион генеалогик методлар аша элемтә, элемтә табылмый торган ерак туганнар белән туганлык бәйләнешләрен һәм билгеләргә мөмкинлек бирә. Тестның төренә карап килеп чыгышын ир-ат, ул Y ДНК яки хатын-кыз линиясе буенча тикшерергә мөмкин. Бу дистәләгән мең еллар элек туганлык бәйләнешләрен күзәтергә мөмкинлек бирә. Заманча технологияләр буыннан-буынга тапшырыла торган мутацияләрне дә ачыкларга ярдәм итә. Бу шәҗәрәне анализлау мөмкинлекләрен сизелерлек киңәйтә. Ә нәрсә соң генеалогия ДНК тест? Ә, генеалогия ДНК тест ә, без монда өч төргә бүлә алабыз. Ул мин өстән үтеп киттем. Иң беренче чиратта инде ул ә, ирек ә, ДНК тест, анда ираклар ягына карый торган. Ә, тагын ә, митохондриаль ДНК тест, хатын-кызлар ә, ягына карый торган һәм инде аутосомлы тест. Бу иң төп тест. Җенесле хромосомалардан башка барлык хромосомаларны тикшерә. Бу тест туганлык ике линиясе буенча да ерак туганнарны ачыклау өчен кулланыла һәм гомум генетик составына билгеләргә ярдәм итә. Тест нәтиҗәләре 8 нче буынга кадәр туганнарны белә. Булып белә, белеп була. Аутосома тест ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен яраклы универсаль шундый корал дип әйтсәк тә була. Киләсе безнең тест ул Y хромосома тесты. Атадан улына ирләр линиясе буенча тапшырыла торган Y хромосоманы гына анализлый. Бу тест туры ир-ат линиясе буенча килеп чыгышны өйрәнү өчен кулланыла. Ир-атлар арасында туганлык бәйләнешләренең ни кадәр якын булуын билгеләргә ярдәм итә һәм безнең меңнәр еллык шәҗәрәне күзәтергә мөмкин. Y-хромосома мәгълүматлары еш кына уртак бабаны эзләү һәм, билгеле, бар гаплогруппа каравын билгеләү өчен кулланыла. Тагын безнең өченче төр ул тестның митохондриаль тест. Бары тик әнисеннән генә күчә торган митохондриаль ДНКны тикшерә. Бу тест хатын-кызлар линиясе буенча килеп чыгышын билгеләргә ярдәм итә. Бу тирән ана тамырларын һәм миграция маршрутларны өйрәнү өчен бик мөһим. Генеалогик ДНК тестның үзенең уңай яклары да бар, тискәре яклары да, һәм шул сәбәпле аның мифлары да бар. Ул да булса мифлары да һәм дөрес яклары да бар. Дөрескә килгәндә, бында ДНК тестлар чыннан да этник килеп чыгышын һәм билгеле бер гаплогруппага каруын билгеләргә ярдәм итә ала гына. Менә сез ДНК тест биргән очракта, әгәр дә сез үзегезнең нәселегезнең меңнәр ел элек булган ата-бабаларыгызны нинди, кайдан килгәннәр алар, аларның миграцияләрен, әйме, миграция юлларын тикшерәсегез килә икән, бу 100 процент дом 100 процент сезгә бирми менә сез океанда татармы вәтән мчит вәкилләренә әлбәттә ул да бирәчәк менә мәсәлән сез анда сезнең ата бабаларыгыз 50 процент европада яшәгән анда 20 процент азиядә анда 30 процент африкада һәм башка башкалар Бу тикшеренүләр нәсел шәҗәрәсенең ир-ат яки хатын-кыз линиясен мең еллар элек яшәгән ерак бабаларына кадәр күзәтергә мөмкинлек бирә. Мондый тестлар генеалогик агач төзегәндә, этник яктан ачыклаганда һәм ДНК-профильләр туры килү буенча хәзерге вакытта яшәүче туганнарны эзләгәндә аеруча файдалы. Дөреслек кенә түгел, монда мифлар да килеп чыга. Беренче миф ул, тестлар төгәл милли чыгышны билгели дигән. Юк, чынлыкта алар этник төркемнәргә кару турындагы ихтимал мәгълүматларны гына бирәләр һәм милләтне төгәл билгели алмыйлар. Икенче миф ул, ДНК тестлар барлык гаилә серләрен ачарга мөмкин. Тестлар чыннан да туганнарны яки көтелмәгән килеп чыгышын ачыклый алса да, һәрвакытта да ата-бабаларның бөтен линиясын күзәтеп булмый. Нәтиҗәдә мәгълүматлар базасына һәм саналган, сыналган затларның санына бәйле. Генеалогия өчен ДНК-тестлаштыру ни өчен кирәк, гомумән, ничек эшли дигән сорауга шундый җавап бирәсем килә. Генеалогик ДНК тестлаштыру процессы ул ДНК үрнәген алудан башлана. Ул да булса инде гадәттә төкерек кулланырга мөмкин. Җыеп алынганнан соң үрдәк лабораториягә җибәрелә, анда генетик материалга анализ ясала. Лаборатория ата-аналардан балаларга тапшырыла торган ДНКны конкрет участоклары тикшерә, мәсәлән, аутосома тестлары, ике ата-анадан да мирас итеп алынган ДНКның анализлый. Бу ике линия буенча да ерак туганнарны табарга мөмкинлек бирә. Ләкин моны онытмаска кирәк, монда 8 буынга кадәр бу туганнарны табып була. Y хромосомалы тестлар ират сызыгын Атадан улына, ә, митохондриаль ДНК тест, ул хатын-кыз сызыгын, то есть линиясын, ә, тикшерә. Бу мәгълүмат шәҗәрәне торгызырга һәм этник тамырларны ачыкларга ярдәм итә. Ә, мирас принципларына килгәндә, ДНК хромосомалардан тора. Аларның һәркайсы генетик мәгълүматны ата-аналардан балаларга тапшырыла. Геннарның яртысы әнисеннән, икенче яртысы әтисеннән күчә. Этник тамырлар ачу. ДНК тестлар этник килеп чыгышын билгеләү өчен ДНКның буыннар аша тапшырыла торган үзенчәлекле генетик маркерлары булган өлешләрен анализлыйлар. Бу маркерлар билгеле бер этник төркемнәргә кавравын ачыкларга мөмкинлек бирә. Чөнки төрле популяцияләр эволюция барышында уникаль мутацияләр уйный. Бу маркерлар билгеле бер этник төркемнәргә каравын ачыкларга мөмкинлек бирә. Чөнки төрле популяцияләр эволюция барышында уникаль мутацияләр туплый. Тест мәгълүматлары кешенең этник тамырларының процент нисбәтен билгеләү өчен генетик мәгълүматлар базалары белән чагыштырыла. Үтеп әйткәнчә, ДНК-тест нәтиҗәләренә еш беркетелә торган этник состав карталары кеше геномында төрле этник төркемнәре булырга мөмкин. Мондый карталар генеалогия өчен мөһим, чөнки алар ата-бабаларның миграция юлларын визуальләштерергә, карарга һәм аларны нинди популяцияләргә керүе турында төгәл кузгалу бирә. Үз тамырларының өйрәнүче кешеләр өчен бу үз гаиләләрен тирәнрәк аңлау һәм күптән Югалган туганнар белән элемтәләрне табу, аларны урнаштыру өчен нигез булырга мөмкин. Мәсәлән, шундый ДНК тест биреп була шул алдагы дәресләрдә мин әйтеп үткән MyHeritage интернет-платформа. Анда шундый мөмкинлек бар, ДНК тест бирү, анда үз төкерекне биреп, аны лабораториягә җибәрү мөмкинлек бар. Лаборатория үз данлыларына карап, шулардан сезнең процентное соотношение дип сезнең якын булган яки ерак булган туганнарыгызны табырга мөмкин. Бу конкретно интернет-платформага гына карамый, гомумән Казанда да, Татарстанда да, гомумән Россия Федерациясендә дә андый лабораторияләр бик күп хәзер. Андый мөмкинлекләр бар, шуңа күрә сез үзегезнең Әгәр дә ерак булган туганнарыгызны табасыз килә икән, шундый мөмкинлек бар диясем килә. Мәсәлән, ләкин инде бу лабораториянең база данлыкларына карый, бар лабораторияләр ише база данлык белән, бар лабораторияләр күп база данлыклар, күп мәгълүмат туплаган лабораторияләр. Монда инде зур лабораториягә бирү һәм үз туганнарыңны чит регионнардан, чит илләрдән табу бу зуррак мөмкинлек бирә. Картага килгәндә инде, карта ул шундый Җир шары форматында, анда төрле милләт вәкилләренең төрле төсләрендә буялган. Кагыйдә буларак, картада континентлар яки илләр күрсәтелә, ә алар янында этник компонентларның процентлары күрсәтелә инде. Мәсәлән, карта кешенең 50 процент Европа, 30 процент Азия, 20 процент Африка тамырлары булуын күрсәтә ала. Генеалогик платформалар һәм инструментлар махсуслаштырылган сервислар килеп чыгышы, этник тамырлары һәм хәтта мөмкин булган авырулар турында мәгълүмат биреп, шәҗәрәләрне ДНК-тестлаштыру аша өйрәнергә мөмкинлек бирә. Популяр Генеалогик платформалар төрле мөмкинлекләр тәкъдим итә, гаилә агачы төзүдән алып, авыруларга бирешүчәнлекне анализлауга кадәр. Иң популяр булган интернет-платформалар инде ул булса MyHeritage, Ancestry DNA, менә шушы ике платформа. MyHeritage үтеп киткәндә инде гаилә агачларын булдырырга юнәлдерелгән платформа. тарихи язмалар белән мәгълүматлар базасын үз эченә ала һәм бөтен дөнья буйлап туганнарны эзләргә ярдәм итә. Сервисның төп үзенчәлеге гаилә агачы булдыру һәм визуальләштерелдү визуальләштерү өчен инструментлар белән интеграция. MyHeritage конкурентлар белән чагыштырганда азрак детальләштерелгән этник картаны куллана, бу этник чыгышны билгеләүнең төгәллеген чикләргә мөмкин. Киләсе интернет-платформа ул Ancestry DNA, ул үзенең киң мәгълүмат базасы белән билгеле, ул да булса 15 миллионга якын артык кулланучы белән танылган иң эре платформаларның берсе дип әйтсәк дөрес була. Әлеге сервис этник чыгышы анализлауда махсуслана, шулай ук тарихи документларга һәм гаилә агачы төзү инструментларына керү мөмкинлеге бирә. Ә, киләсе ә, әлеге интернет-платформа ул уртак бабалар аша хәтта ә, ерак туганнары арасында да туганлык бәйләнешләрен табырга ярдәм итә. Бу сервис гаилә тарихына тирәнрәк керергә ә, һәм элек билгесез булган туганнарны табырга теләүчеләргә туры килә. Гаилә агачы төз, гаилә агачы төзү һәм киңәйтү өчен тест Нәтиҗәләрен ничек кулланырга? ДНК-тест нәтиҗәләрен алганнан соң мәгълүматларны гаилә агачы ясау яки тупландыру өчен кулланырга мөмкин. Менә ике үтеп киткән сервис бар. Нәтиҗәләрне аларның мәгълүмат базасына йөкләргә һәм башка кулланучылар белән тәңгәллек табарга мөмкинлек бирә. Бу платформалар ярдәмендә мәгълүматларны визуальләштерергә һәм бер тәртипкә салырга мөмкинлек бирә. Ничек ДНК-тест генеалогик шәҗәрә төзүдә ярдәм иткәндә, киләсе безнең ул мәсьәлә ул ДНК туры килүләрен, шундый адым ул ДНК туры килүләрен эзләгез. Генеалогик сервисларның мөһим функциясе генетик тәңгәлекне ачыклау сез элек белмәгән дүртенче яки бишенче буынга кадәр туганнарны таба аласыз менә үтеп киткәнчә шул аутосома днк тест аша кайда сез сигезенче буынга кадәр белә аласыз ул менә үтеп киткән интернет платформалар ул MyHeritage һәм калганнар. Аларның шундый функциясе бар. Ул табылган туганнарны сезнең агач белән чагыштырырга ярдәм итә. Үз мисалдан әйтеп алам. Шул MyHeritage интернет платформа сез үз шәҗәрәне керткәндә, исемнәрне ата-бабаларны язганда, сезнең калган ерак туганыгыз шундук исемнәр язса, сезгә инде совпадение дигән теге хат килә. Һәм монда ерак туганнарны да ДНК тестсыз да белеп була диясем килә. Э, гомумән әйткәндә, ДНК тестларының э, өстенлекләре һәм чикләүләре дә бар. Э, ДНК тестлар генеалогияне, шәҗәрәне төзү өйрәнү өчен киң мөмкинлекләр бирә, ләкин алар шулай ук чикләүләргә ия. Аның үз плюслары һәм минуслары бар, уңай яклары, тискәре яклары. Этник плюсларга килгәндә, этник чыгышын билгеләү. ДНК тестлар төрле популяцияләр өчен үзенчәлекле генетик маркерларга нигезләнеп, ата-бабаларның этник тамырларга һәм миграция юлларын ачыкларга мөмкинлек бирә. Туганнарны эзләү. Мәгълүматлар базасында, мәсәлән, шул интернет-платформаларда саналган кешеләрнең күп булу аркасында, сигезенче буынга кадәр уртак бабалары Ерак һәм якын туганнарыгызны таба аласыз. Ир-ат һәм хатын-кыз линияләре буенча күзәтү. Специфик тестлар, ул да булса менә Y-ДНК, митохондриаль ДНК, дистәләгә мең еллар дәвамында ир-ат яки хатын-кыз линияләре буенча килеп чыгышы белергә мөмкинлек бирә. Ләкин анда плюслар гына түгел, аның минуслары да бар. Мәгълүматларның чикләве. Ул да булса мәгълүматларны чикләве, мәгълүматларның төгәллеге һәм детальләшү лабораториянең мәгълүматлар базасы күләменә һәм сыналган кешеләр санына бәйле. База никадәр азрак булса, ерак туганнарны яки төгәл этник чыгышны табу ихтималы шулкадәр түбәнрәк. Ерак туганлыкны билгеләү өчен мөмкинлекләр чикләнгән. Аутосома тестлар туганлык бәйләнешләрен 8 буынга кадәр яки төгәл 8-9 буынга кадәр төгәл билгели ала. Буын ни кадәр ерак булса, төгәллек һәм процент туры килү шул кадәр азрак. Катлаулы гаилә тарихлары буенча нәтиҗәләр һәрвакытта ачык түгел. Мәсәлән, тестлар төрле фамилияле яки гаилә хәлләре үзгәргән кешеләр арасындагы бәйләнешне һәрвакытта да билгели алмый. ДНК-тестлар генеалогия өчен файдалы корал, ләкин тулы картина өчен традицион чыганаклардан да өстәмә таләп итә. Гомумән, нәтиҗә ясаганда ДНК тестлар ул заманча технологияләр. Ул заманча технология, аның үз уңай яклары да бар, тискәре яклары да, плюслары да, минуслары да бар. Ләкин аны белән дә шикләнмәскә кирәк шәҗәрә төзегәндә. Мин сезгә киңәш итәм, архив чыганакларга да басым ясарга, иң мөһиме архив чыганаклары һәм гаилә архивына. барлык булган документация, архив документация, барлык булган мәгълүматларны туплап, шулар белән файдаланып, шәҗәрә төзергә, ДНК тест белән генә чикләнмәскә. Әлбәттә, инде ДНК тестны бирү ул үзе бер файдалы әйбер, үз сезнең өчен ул ерак булган ата-бабаларыбызны таба аласыз, беренчедән. Икенчедән, нинди сез этник төркеменнән, ләкин инде 100% сезгә ул бирми, анда төрле милләт вәкилләре булырга мөмкин. Өченче инде ул сез ат ерак ата бабаларыгызның миграция юлларын таба аласыз. Дүртенче чит җирдә яшәгән Үзегезнең бишенче буынганында ике туган, өч туган, дүрт туган, туганнарыгызны табу мөмкинлеге бар. Шуның белән әлеге дәрес тәмам. Зур рәхмәт. Очрашуларга кадәр.